Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, a sengem Avis zum Gesetzesprojet 7606 schreift de Statsrot, Zitat, La liberté est la règle et la restriction l'exception. Mir stëmmen haut iwwert e Gesetzesprojet of, dee bei de Biergerinnen a Bierger, ech wëll net soe fir Bauchwéi suergt, ma op d'mannst op eng gewësse Skepsis stéisst, wien d'Zwangshospitalisatioun héiert, an dat an engem Kontext, wou mer stënterlech mat frësche Corona-News confrontéiert ginn an eis Suerge maachen, ass iergendwéi normal. An enger Kris iwwerschloen sech d'Décisiounen awer nun mol oft, et muss schnell reagéiert ginn, a wéi mer wëssen, feelt et heiansdo un der Zäit, fir dat gutt. a sënnvoll ze erklären. Net nichtsdestotrotz muss ee seng Politik gutt a sënnvoll erklären, wann ee wëllt, datt se vun de Biergerinnen a Bierger dobausse verstane gëtt an datt se och nach suivéiert gëtt, wann et op den éischte Bléck esou ausgesäit, wéi wann d'Kris quasi iwwerwonne wär. Jo, et ass gutt, datt mer haut e Gesetzesprojet hunn, iwwert dee mer kënnen ofstëmmen. Zwëschenzäitlech, während dem État de crise, goufen et jo Douten drun, ob mer séier genuch legiferéiere kéinten. An dat heite weist, datt et séier genuch geet, mee net onbedéngt ëmmer séier genuch. Ech kommen nach do dorobber zeréck. Och mir Pirate sinn, wéi de Staatsrot hei, der Meenung, datt d'Restriktioun d'Ausnam soll bleiwen an d'Fräiheet awer d'Reegel. Här President, wann et awer ëm d'Gesondheet vun de Leit geet a mer iwwert e Gesetz d'Méiglechkeet kréien, de Covid 19 wierklech konsequent ze bekämpfen, dann ass et net nëmmen eise Wëllen, mee souguer eis Pflicht, dat och ze maachen. Wéi am Mäerz d'Presidentekonferenz stënterlech an d'Chamber convoquéiert gouf, fir vum Premier annoncéiert ze kréien, datt d'Regierung plange géif, de Krisenoutzustand auszeruffen, woren d'Detailer vun der Kris nach net erofzegesinn. D'Zuele fir Lëtzebuerg woren dee Moment erschreckend an hunn eng änlech Trajectoire wéi Italien an de Grand Est virgezeechent. D'Regierung hat knapps éischt Moossname geholl, du si mer zu Lëtzebuerg vun den Decisioune vun eisen Nopeschlänner awer wierklech iwwerrannt ginn. D'Grenze goungen zou, Ausgangsspäre goufe verhaangen an alles, op dat sech eis Regierung dee Moment baséiere konnt, wor e Gesetz zur Bekämpfung vu Seuchen aus dem 19. Joerhonnert. E Gesetz, dat bal 150 Joer al ass, wor eng ganz, a wierklech ganz dënn Basis fir déi grouss Aschränkungen ze justifiéieren. De Sars-Cov-2-Virus an déi doraus resultéierend Covid 19 Krankheet ass méi schlëmm wéi eng Gripp. Et handelt sech ëm eng geféierlech Pandemie, de Virus verbreet sech méi schnell a besser wéi eng normal Influenza. Weltwäit si mëttlerweil bal esou vill Leit gestuerwen. wéi am Ganzen zu Lëtzebuerg liewen. Jidderee ka vum Virus an der doraus resultéierender Krankheet getraff ginn, ob jonk oder manner jonk, ob männlech oder weiblech. Mir dierfen all déi Leit, déi géint de Virus gekämpft hunn, net vergiessen. Et huet jidder Eenzelne vill Kraaft kascht a bei vill ze vill Leit goung de Kampf trauregerweis net gutt aus. Mäi Bäileed geet dofir un all d'Familljen a Frënn vun all deenen, déi de Kampf leider verluer hunn. Trotzdeem, a glécklecherweis, hu vill Leit de Kampf géint de Virus konnte gewannen. Dëst ass virun allem de Verdéngscht vun alle Volontairen, dem Fleegepersonal, den Dokteren an all dem Personal am Gesondheetswiesen, déi an engem onermiddlechen Asaz an heiansdo an engem iwwermënschlechen Effort alles dru gesat hunn, fir esou vill wéi méiglech Mënscheliewen ze retten. Mee net nëmmen Personal aus dem Gesondheetswiesen huet dat Onméiglecht méiglech gemaach. Och Beruffer, déi als essentiell a systemrelevant ageschat goufen, hu wärend de Groussdeel vun der Bevëlkerung missten doheem bleiwen, een inhumanen Effort misste maachen, fir eis Gesellschaft e bëssen um Dréinen ze halen. Dat ware Mënschen, déi am Botzsecteur, Reassortisseur oder Verkeeferin am Supermarché oder am Logistiksecteur schaffen. Et sinn der vill ze vill, fir se alleguerten opzezielen, mee all hinne gehéiert eise gréisste Merci an eise gréisste Respekt, ëmsou méi, well vill vun deene grad Genannte fir wéineg Geld ganz vill geschafft hunn. Et dierf net sinn, datt mer elo an der Sortie vun der Kris dësen Asaz erëm vergiessen. Mir als Chamber kënnen dofir suergen, datt keen, keen een, deen a Vollzäit schafft, ënnert de Seuil de pauvreté fält. Mir mussen eis Responsabilitéit huelen an hei dringend nobesseren. Mir brauchen e Mindestloun, deen iwwert dem Aarmutsrisiko läit. Mir mussen systemrelevant Beruffer sozial revaloriséieren. Här President, dës Kris huet eppes gewisen, nämlech datt et eng ganz Rëtsch Konsequenze wäert ginn. Mir schwätzen am Moment ganz vill iwwert déi ekonomesch Konsequenzen. Et gi Plans de relancen, et gi Fit-for-Projete lancéiert. Mee wat nach ëmmer e bëssen ze kuerz kënnt, sinn déi psychologesch Konsequenzen. Déi psychologesch Konsequenzen, sinn nach net erfuerscht. Mir wëssen net, wat mat de Leit geschitt, wann een hinnen dräi Méint quasi all Kontakt verbitt. An hei musse mer eis drop gefaasst maachen, datt mer an den nächste Wochen a Méint nach mat enger anerer Crise sanitaire wäerte konfrontéiert ginn, nämlech där vu psychologeschen a psychiatreschen Erkrankungen, déi mer an där Heefegkeet bis elo net kannt hunn. Hei bleift nach vill ze dinn. Här President, wéi scho sou oft hei ugemierkt, wéilt ech awer trotzdem gären op eis mangelnd parlamentaresch Diskussiouns a Konsenspolitik hiweisen. D'Oppositioun krut och am Virfeld vun dësem Gesetz erëm versprach, Dir gitt mat agebonnen. D'Regierung huet d'Chamber informéiert. Jo. Mee Informatioun ass net gläichzesetze mat abannen. Heefeg goufe mer knapps virun der Press oder direkt dono informéiert, fir esou zumindest, jo, informéiert ze sinn. Mee Kommunikatioun ass méi wéi nëmmen Informatioun. Jo, et wor keng einfach Zäit a jo, Informatioun vu gëschter kann haut schonn eech anescht sinn. Mee dat excuséiert awer net, d'Biergerinnen a Bierger net fir eescht ze huelen. Am Ufank, wéi net genuch Masken do woren, an d'Statistik ass jo mëttlerweil ëffentlech, do gesäit een et, wier et besser gewiescht, dat genee esou ze soen, amplaz d'Informatioun zeréckzehalen an den Notze vu Masken ze hannerfroen. Dës Kommunikatioun am Ufank vun der Kris féiert elo um Enn vun der éischter Well dozou, datt nach ëmmer Leit sech op Aussoe vun deemools beruffen, Fir eppes ze refuséieren, wat noweislech Liewe rette kann. Hei ass eng Informatiounspolitik elo ze maachen, déi een net hätt misste maachen, wär een am Ufank e bësse méi oppe gewiescht. Och elo um Enn vun dem Etat de crise ass et wichteg, gutt ze kommunizéieren an d'Biergerinnen a Bierger ze responsabiliséieren. Proaktiv a mat de Leit schwätzen, amplaz ex cathedra Decisiounen huelen, déi net ëmmer gutt erkläert sinn oder kohärent si mat de fréieren Aussoen. Här President, ech war erféiert, wéi de 15 Mee eng Ekipp vun der Uni Lëtzebuerg eng Simulatioun vun der Entwécklung vun der Covid 19 Epidemie opgestallt huet, déi a verschiddene Szenarien agedeelt war an wou d'Unzuel vun Doudesfäll immens variéiert huet. D'Regierung sot heefeg, se wéilte wëssenschaftlech fondéiert Moossnamen huelen. Dofir sinn ech zudéifst erschreckt, datt déi lescht Mesuren ouni nei wëssenschaftlech Modeller getraff goufen. Eis Meenung ass, datt dëst ze wichteg Entscheedunge sinn, fir sech op e Bauchgefill ze verloossen, mee datt ee sech op anstänneg Date baséiere soll. Leider gëtt dat hei net gemaach. D'Chamber muss besser, proaktiv a séier informéiert ginn. Et kann net sinn, datt mer der Regierung all eenzel Informatioun mussen aus der Nues zéien, esou wéi e Sample vun engem Covid 19 Test. Jo, esou en Test deet wéi. An heiansdo hunn ech d'Gefill, datt dat permanent Nofroen net wéi genuch deet, well soss géifen d'Informatiounen vläicht proaktiv kommen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, zum Projet, dee elo virun eis läit, ass zwar keen Text, dee laang duerch d'Chamber gaangen ass, mee et ass en Text, deen eng mouvementéiert Geschicht kennt. Ech erënnere mech nach gutt dru wéi am Büro vun an an der Presidentekonferenz mat der Regierung diskutéiert gouf, wat d'Wënsch vun der Chamber fir dësen Text wieren. An ee vun de Wënsch war kloer, mir wéilte keen Ermächungsgesetz. Mir alleguerten heibannen, parteiiwwergräifend, wollten e kloert Gesetz fir d'Sortie de crise ze begleeden. Dofir wor ech ëmsou méi erstaunt, wéi eng Woch dono d'Regierung eis en Avant-avant-Projet proposéiert huet, dee ganz einfach d'Pouvoire vun der Regierung weidergefouert hätt. Dat wor inakzeptabel an duerch d'Ignoréiere vun de Wënsch vun der Chamber huet d'Regierung hei wäertvoll Zäit verluer, déi um Enn nach néideg gewiescht wier, fir de Projet de loi 76 un 6 nach ze verbesseren. Den Text, dee mer haut stëmmen, ass sécherlech besser, an ech géif esouguer soe vill besser wéi déi éischt Ébauche, déi mer kruten. An et ass der Kommissioun héich unzerechnen, wéi konstruktiv vun alle Säiten un dësem Text matgeschafft gouf. Och mir Piraten hunn an dëser Kommissioun, trotz eisem Status, wou mer just Observateur sinn, eis abruecht, fir dass an dësem Text minimal Grondrechter, wéi ee Recht op Recours an och den Dateschutz, besser verankert ginn. Nichtsdestotrotz ännert dat awer näischt un de méi fundamentale Problemer, déi den Text nach ëmmer huet. Här President, erlaabt mer, kuerz op genee dës Problemer anzegoen. Et fänkt nees mat der Kommunikatioun un. D'Regierung huet et verpasst, kloer am Viraus ze kommunizéieren an ze erklären, fir wéi een Zweck dëse Gesetzesprojet benotzt gëtt. D'Regierung huet hei vill ze vill Raum fir Interpretatiounen gelooss an et hat een heiansdo d'Gefill, se wéisst selwer net, wat se mat dësem Text genee bezwecke wéilt. De Mars Di Bartolomeo huet et nach eemol ënnerstrach, dass, wat d'Pouvoire vun der Santé ugeet, weiderhin d'Gesetz vun 1980 gëllt. An dat Gesetz geet immens wäit. Ënnert anerem sinn Zwangshospitalisatiounen domadder méiglech. An d'Délaië fir d'Appeller immens laang. Jo, dofir wor et néideg a wichteg, fir déi Froen an dësem Projet de loi hei méi kloer ze reegelen a virun allem rechtlech Garantien ze ginn, datt et net zu Abüe kënnt. Ech begréissen et, datt mer zesummen an der Kommissioun dës Fro léise konnten. Och wann ech ganz déif a mer bannendra wënschen, datt mer dës Dispositioun net applizéiere mussen. Mee eleng doduerch, datt den Ufankstext immens large wor an esou vill Ännerungen néideg woren, huet zu ganz vill Interpretatiounsspillraum gefouert. E léisst Raum fir Spekulatiounen an dat ass Gëft fir d'Vertrauen, dat d'Biergerinnen an d'Bierger an eis Institutiounen hunn. Onkloheet féiert zu Angscht. Angscht virun Abuen, Angscht virun engem Excès, Angscht, datt d'Grondrechter net méi respektéiert ginn. Här President, dësen Text hätt nach misste méi kloer ginn, méi Garantië kréien, besser erkläert ginn. A jo, do huet d'Regierung op Zäit gespillt, amplaz fréizäiteg kloer ze kommunizéieren. wär et direkt zu engem Text an net zu enger Propos vun engem Ermächungsgesetz komm. Mir hätte vläit déi Woch gehat, déi eis elo um Enn gefeelt huet, fir nach eng Kéier d'Navette ze maachen mam Statsrot, fir nach eng Kéier um Text kënnen ze schaffen. Och beim Dateschutz ass trotz alle Verbesserungen nach eng Kéier nozebesseren. Et ginn nach ëmmer ze vill Date gesammelt an den Accès dovunner ass trotz Limitatiounen nach ëmmer immens large. Verschidden Dispositiounen, verschidden Aschränkungen gi just am Commentaire des articles gemaach, net am Text, net am Gesetz, do wou se higehéieren. Mir hunn hei an der Chamber eng Motioun géint invasiv Tracing-Applikatiounen gestëmmt a virun allem zentral Datebanken, wou dës Date géife stockéiert ginn, e klore Nee ginn. An elo gi fir den analogen Tracing genau esou zentral Datebanken ugeluecht. Den Zweck ass deen nämmlechten, d'Date sinn déi selwecht, just et ass en anert Gesetz. Nee, dat ass net einfach esou hinzehuelen. Jo, léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat heiten ass e schwieregen Text gewiescht fir ze schreiwen. mee och fir do drop ze schaffen. E war onausgegoren an en huet vill Ännerunge gebraucht, fir en Niveau ze kréien, wou fundamental Rechter besser geschützt ginn. Den Equiliber tëscht dem Recht op Gesondheet an deenen anere Grondrechter, Recht op Manifestatioun, der Inviolabilitéit vum Domicile, Meenungsfräiheet, a sou weider ass net einfach ze fannen. An d'Diskussioune ronderëm dësen Text hu gewisen, datt mer generell an eise Gesetzer nach eemol mussen d'Fréijoersbotz maachen. fir Grondrechter erëm ze stäerken. Dofir sinn ech och frou iwwert dem Mars Di Bartolomeo seng Motioun, déi d'Regierung opfuerdert, fir d'Gesetz vun 1980 ofzeänneren. Et ass awer schrecklech, datt mer dat per Motioun musse fuerderen an datt net proaktiv hei schonn agéiert gouf. Mir diskutéieren ëmméi scho säit iwwer engem Mount iwwer de Problem vun den Zwangshospitaliséierungen, fir nëmmen ee Punkt ze nennen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, den Text, deen eis virläit, ass en Text, dee garantéiert, datt mer weider kënne géint de Virus kämpfen. E garantéiert, datt net iwwermuer ëm Mëtternuecht d'legal Basis fir de Kampf géint d'Krankheet zréck op nach méi schlecht Gesetzer fält, op Gesetzer aus dem nonzéngte Joerhonnert oder d'Nonzénhonnertachteger Gesetz. Béid si méi schlecht Optiounen, wéi dat, wat hei virun eis läit. Mir hätten eis gewënscht, dass mer bei esou kruziale Grondrechtsfroe méi fréi vun der Majoritéit mat agebonne gi wieren, fir e richtegt gutt Gesetz ze schreiwen. Dat ass leider net de Fall. An esou hu mer haut nëmmen de Choix zwëscht zwou schlechten Optiounen. Stëmme mer fir den Text, ass et en Zeechen, datt mer domat averstane wieren, datt. esou mat der Chamber, mat der Oppositioun verfuer gëtt. Stëmme mer géint den Text, fale mer op richteg schlecht Texter zeréck, Texter, ënnert déi ech net wëll falen, wa mer de Kampf géint dës Krankheet wëlle seriö ugoen. Bleift also déi drëtt Optioun, déi vläit am mannste schlecht fir eis, an dat ass, Mir enthalen eis. Den Text ass nämlech. Das geringere Übel, muss ee sou soen. En ass bei wäitem net gutt, mee et géif vill méi schlecht goen. An dofir wäerte mir eis enthalen. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Jeff Engelen.